friday yin'wana na yin'wana a ku a ku va busy too much mm. a ku va busy lera ra ku a va swi kota na ku mi ni hlongori wa ha mfundhisi um tlela na halaya ti fasana fasana loko sathani xi la ta wisa um vafundhisi vo tala xi va nyika ti-f tinharhu Bibele yi nyika example hi F yo sungula leyi ni nga ta yi khumba kwala, hi yin'wana ya ti-invitation leti Sathana a ti tirhisaka for ku wina vanhu. F yo sungula i ti-females. Ku na swilo swin'wana loko Xikwembu xo va xi ku rhwese swona swi nge tekiwi ka wena. Respect, a ni boheki ku famba ni ni yi lava hikuva ni ri na mali. Ku va n'wina mi ni respect-a a mi boheki ku mina ni mi prove-la ku ni na mali. Ku va fame yi fika ka mina a ni bohiki ku va ni ri na mali mm. se lexi xi baka vanhu vo tala i ku la ku kuma fame number one mm. na ku la ku kuma respect ka swilo leswi vo ka va nga swi tirhelangi mm. leyi i xangani gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo, hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndzhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi Shangi. Alright, eh, hayi se hi kwala se hi kwala se hi fikini eximoyeni. ni ri na sesi mikateko kwalawani um mi nga hlamali loko um maybe swi endla nga ri moya ndhawu le hansi heyi ku mfundhisi va fika ni swi tike ku tika mara before hi fika kwalano ni um hi twenty six ta july hi ta va hi ri a north west university um laha hi nga ta va hi ri kwini na crew hinkwayo ya xangani genge timenemene hinkwaswo um generali na ximoyeni na swo hi ta ya ri kweli yes um eh, ka ri mi amukela for ah, ka hina futhi ka episode yin'wanyana a ni fambi ni ri nexe hi mi khomele our special guest ku nga pastor va ta ti tivisa mi nga rivali ku ha xavisa hina merchandise kona kwala ka xangani gang um majesi ma hina i 360 swikipa swa hina i 260 and we deliver for free Gauteng, eLimpopo hi kona ku na tin'wana tiprovince ku nga R100 ntsena. Xavani ivi mi ta saseka ku fana na mina. You look how beautiful I am namuntlha hi ri karhi na n'wina kwala ximoyeni hi mbale merchandise ya hina Shangani Gang hi kwala a The Quick Bite va ku vitana a Under the Bridge, Midrand. Yes, vo tala ni na before ti introducer va va tiva. Ku hava ku a va va tivi. Minjhani man of God? mfokeni mi njhani Ehe. Mm. se mi ya No, ku run khensini. mi ti tivisa na ku kereke n'wina yi le kwini then hi ta sungula alright um ni khense swinene ku va mi tlhele mi kota ku hi vitana namuntlha laha Um, vito ni VM Mabunda ni suka aka Mapayini. Um, Mapayini yi le Giyani um, a, a kerekeni ya Miracle Valley leyi nga hansi ka branch leyi ni nga le ka yona ya hansi ka Bishop Zitha mara kereke hinkwayo yi rhangeriwa hi eh, Dr Change Philip Hlungwane so Ni na ministry lowu ni wu rhangelaka a Vaal, Vanderbijl Park, since ni suke kaya ni ta hi swa xikolo laha mpfumelelo ni wu kuma ka vatswari va ximoya and then ku na ministry lowu hi wu rhangelaka kwala Vaal so ya a ni tivi ni nga ni siye yini swin'wana. Hayi no mi mi hlamuseli kahle. Vatswari. va ximoya Swi na hi ri nkoka. eximoyeni eximoyeni ene swi na nkoka ku va na vatswari va ximoya more especially loko ku ri ku i le ka um ximoya ku fana na hina hi nga ka ximoya ku va kota ku ku um letela kumbe ku ku dyondzisa um mintirho kumbe milawu ya ximoya hi ndlela yaleyo um um mhaka ni tsakisiwa yini loko va kwini va ku na vatswari va ximoya um Guys va lava ku ta va ta hlamula ti-question to fana na letiya hi kha hi discuss-a um ka episode leyi nga hundza ni but before hi ya lahaya na ni no vheta ni tola leswi nga le ku vulavula hi vatswari va ximoya ni um mfundhisi swi na nkoka ku fika kwihi ku munhu a va na vatswari va ximoya why ni vulisa swona hi ku ku na vanhu vo karhi lava nga vafundhisi mara vatswari va ximoya a va kona mhata Rendo ra Vukreste loko ro ku kuma u nga ri na laha u monithariwaka kona, ngopfu-ngopfu ka, ka swa vu, ntirho wa swa Xikwembu tanihi nandza wa Xikwembu, swi nga fika swi ku hlupha. Mutswari wa ximoya u tlanga part yikulu aka wena tanihi mufundhisi, coz. ni tala ku byela vanhu vo tala ku riendzo leri kahlekahle vutomi lebyi byi hanya ro sungula mm. a hi se tshama hi byi hanya before loko a hi tshame hi byi hanya a ni ta ku mistake leyi ni nga yi endla ka vutomi byo sungula ni nge yi endli ka vutomi bya vumbirhi mm-hmm. so hi ku ku na vanhu lava riendzo leri va nga tshama va ri hanya um swi na nkoka ku va va va va va hi va na voho ku va ta hi advisa loko mina ni te ta na ha ri ntsongo ma ni vona na hi malembe mm. ni te ta ka swa Vukreste loko no ka ni nga ri na vanhu lava va ni gayidaka ni ta twa nga ri xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaka xi right. Mara ku na vanhu lava loko ni report-a ka vona va ni advise-a ku, N'wananga va na careful ka mimoya ya ku fana na ya vavasati, swi ta ku dlaya sweswo. Ni huma kwalano. Va na careful ka mimoya ya ku fana na na na na na na na na ku na ku pfumelela van'wana na van'wana i va nyika pulpit. Swi hi aka ku hi tiva ku Swa so swa ndliwa, swa so a swi ndliwi. Loko a swi nga ri sweswo, a ni to yima ni endla ku rhandza ka mina. E mi kuma ku se ni ya phapha, makereke ya hangalakile. Ku ri ku ni yi tirhele malembe ku ku va na vanhu va ku se va tele. Ma vo? So mutswari wa ximoya i na nkoka ka ku ku monitor-a ku, um, be careful of this, um, swi nga ku onhela in future, leswi swi nga ku, swi nga ku vangela nghozi. So hi va hi kha hi dyondza ka vanhu lava rendzo leri already se va nga na experience ka vona. Yes. Mm. mi swi twini mm. ene ni hlamuleke kahle ngopfu straight forward i hlamuleke kahle ku dlaya so okay guys ne eh mfundhisi la for the first time ne mm. eh ku ta munhu a ri prepared for yina mfundhisi va tiva tsalile leswi va lava ku rhanga va swi hlamula leswi a swi ri ka episode liya yin'wana ya eximoyeni ende leyi hi kanetene ngopfu mina wena na kona so na na hina hi ta va hi khe hi Yeah, hlawulekile, yeah, yeah. which is good and swi na nkoka ku loko hi ta na episode ya ti-question ivi hi va na lava va na nga vutivi ngopfungopfu ka Yeah. bibele va fika va hi hlamula yona ivi na hina hi kula ximoyeni this is all about aximoyeni yes okay mfundhisi ya yo sungula ni lava ku yi hlamula yihi all right i ta rhanga ya ti-temptation last ni twe mi khumba mhaka ya miringo mm. ni nga yi tlhantlha so a no tiva bibele mm. mara ni na knowledge yitsongo through eh, eh, leswi ni nga swi kuma bibeleni na holy spirit ya swi kota ku yi leader ku yi kota ku twisisa laha na laya mm. so hi ku languta temptation hi ta rhanga hi define ku temptation i ncini mm. temptation uh, a hi xidyoho mm. hi fane hi rhanga hi basisa kwalano temptation a hi xidyoho mara temptation i invitation ya ku ku yisa ka xidyoho ku ta la mi yo ni rhamba ni ve na power mi ya ku na yi accepta invitation ya n'wina Na ku na yi decliner invitation ya n'wina. So ku va hi te munhu i hi nga hi ta ku munhu i i ringiwini a nga se dyoha. That is why na le ka Yeso Kreste ni twe mi yi khumba mhaka leyi loko a chika ntshaveni a ha ku heta ku khongela for forty days and forty night papila ra invitation Sathana u ri ri tisini loko wo ni khinsamela. meaning ku ri xidyoho I mean temptation se a yi fikini ka yena mm. loko wo ni khisamela rifumu leri hinkwaro ri ta va ra wena mm. so decision leyi yesu kreste a yi tekaku from invitation yi n'wi endla a va holy kumbe yi n'wi endla va xidyoho mm. so um a swi kona swa ku ni lo ringiwa ivi Ni vhe ni tikuma ni dyohile. Invitation ya ku munhu a dyoha Sathani xi yi rhumela masiku hinkwawo, mara decision leyi u yi tekaka after invitation yeleyo i hi yona yi ku lead-aka ka, ka, ka, ka, ka ku dyoha. Now, mi khumbe mhaka ya ti, vafundhisi lava mi kumaka ku va tempted hi swilo swo tala. swi swi vangiwa hi mhaka ya ku ma vona loko wo nghena ka ministry number one i ri na ndlala mm. ndlala ni vula ku i tibyela ku ni la ku hatla ni fuma mani vo mi mm. a mi swi voni ku mi ni hlanganise njhani a ni na movha mm. but loko wo la ku i i nghena ni ku hi mhaka ya ku ni na vanhu lava va believaku ka mina ni la ku teka advantage ya ku ni kuma swo karhi through vona Rendzo leri ri ta ni vavisa. We are still young. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, loko wo nghena u ri na ndlala, temptation ya, ya mali yi tele ngopfu ku ta ku ringa kwalano. That is why u ta twa ingaku na loko kereke yi nga ri ku kuleni, eh, Xikwembu a xi na wena. Ni byela vanhu vo tala ku, Ku va Xikwembu xi tikomba xi tivonakarisa a ku nideki muako wo saseka, a ku nideki vanhu vo tala. Hi nga, hi nga, mfundhisi wa mina va ni dyondzise ku ni nga vi kereke, I mean ni nga ngheni kereke ni va kereke. So meaning ku ri hi ndhawu leyi ni nga le ka yona. ni va ni kha ni ri kereke so loko no lava ku nghena kereke na ndlala kumbe no lava ku sungula ministry na moya wa ku um ni lava ku endla mali through rito ra Xikwembu mm. loko no vona vanhu va nga ri ku tirheni swona aka va nga ri ku humeseni ka mali khongelela munhu mm. a kuma ntirho a nga ti a ta ni khensa mm. financial a ku mfundhisi ni kumi ntirho ni ta twa nga ri vanhu lava eh, a va le ku tirheni ka swona kumbe va le ku tirhisiweni hi sathana mm. so invitation leyi va eh, ka swa vukreste ta vulavula ngopfu hi temptation ka sayiti ra swa vukreste mm. invitation leyi sathani xi yi rhumelaka ngopfu ka malandza ya maxikwembu ti tala ku va ti ri tinharhu ni dyondzisiwe hi mfundhisi un'wana va va nga kona va ngo bishop sikete va kumeka kwahala masayiti ya ni vone podcast ya vo and swilo leswi ni le ka mina already a swi fikile mm. ku Loko Sathana xi la ta wisa va vafundhisi vo tala, xi va nyika ti ti F tinharhu. Va va nyika example hi F yo sungula leyi ni nga ta yi khumba kwala, hi yin'wana ya ti invitation leti Sathana a ti tirhisaka for ku wina vanhu. F yo sungula i ti females. Loko wo ka u nga vi careful tanihi nandza wa Xikwembu, invitation ya vavasati ya ku tela kwala na kwala. Loko va heta ku hi ordainer mufundhisi lava va nga ni ordainer va ni byele ku.

Ti ta ku haka ti ku veka hansi. So ti ministers to tala, vafundhisi vo tala a ka generation leyi hi nga ku hanyeni ka yona va tsandzeka ku lwa na eff yo sungula ya vavasati. That is why mi ta kuma ku i mufundhisi mara endzeni ka kereke ku na vanhu vanharhu lava a twanaka na vona. So swilo leswiya swa, loko mo languta tikereke to tala leti ti nga tshama ti va powerful mi kuma ku a ti wisiwangi hi mhaka ku mufundhisi a endla masalamusi mara ti wisiwe hi mhaka ku mufundhisi a nga swi kotanga ku languta nhlengeletano ya yena tanihi hi vanhu lava Xikwembu xi nga n'wi tisela vona, mara u va langute as vavasati. Van'wana a nga chavi na ku faya mindyangu ya ya ya vanhu lava a nghenaka na vona kerekeni, a rhandzana na mhani Khosa ku ri na papa Khosa kwalaya kerekeni ende ku tekiwa ti-advantage teto. So F yo sungula aka ka ka ka ntirho wa Xikwembu, yi nga ku vavisa. F ya ku rhandza vavasati. F ya vumbirhi, finance, swa timali. Loko wo nghena, hi sweswo a ni nga swi vula ku sunguleni, loko wo nghena ro sungula aka ministry u langutane na na mali i ta wa fast, i ta wa fast. Ni le ku ringeteni ka ku hlamula. Ti temptations leti ti talaka ku va koho ngopfu ngopfu ka vana ka malandza ma Xikwembu. Swi nge ndleki i ri nandla wa Xikwembu i nga vi weak ka xin'we xa leswi nharhu. Loko i va i nga vi weak ka vavasati, i weak ka mali. Loko i nga vi weak ka mali, i weak ka fame. F ya vunharhu i fame. That is why mi kuma ku ni ni loko. A O vula no vula tanihi nuna wa Xikwembu ku, Vavasati, mi vengeni wisi. Swandla ni ri weak ngopfu ka mali. Loko mo ni tela mi ku, He Mabunda, ku na ndhawu leyi loko wo endla mali i ri nandza wa Xikwembu swi nga va simple ku i i languteka, i nyuka, i driver movha lowu u wu lavaka ku fana na van'wana. So swi ku na ku ni ni ni nga vi weak ka vavasati mara ni ya va weak Malini. emalini. Ku na ku ni nga vi weak malini ni le ka ka ka ka ka vavasati mara ka ni ya va weak ka ku ni la ku duma that is why mi kuma ku eh loko no no ko endliwa xilo ni ta fositela ku hambi swi nga swi nga fiti ku swi swa so swi nga endliwa kerekeni ni nga ta ni ta swi endla hi mhaka ya ku ni lava ku eh gaza boxa mi nga ti mi ta chumayela hi ku kerekeni a va mi tivi ku chumayela tana mi ta endla leswi mi tivaka swo ku ku gaza boxa va teka kereke ya mina ni ni ni le ku laveni ka fame through n'wina so swi swa so fame yi nga ku endla i hupa Xikwembu. Xikwembu xi ku byela ku, N'wananga, leswi na so na swa so na swa so u nga swi endli, hi mhaka ya ku u busy na ku langutana na ti-fame, kereke ya ha hluka, um nawu ya Sathana xi ku nghena simple. So temptation i invitation, invitation leyi munhu a yi amukelaka. So u na u na power tanihi munhu ya ku invitation leyi Na yi teka kumbe na yi rejecta. Hi mi vapfumeri na tshemba ni twe mi swi khumba mi la ka ka last episode. So temptation leyi yi gongondza siku rin'wana na rin'wana. Exactly. Gongondza siku rin'wana na rin'wana. Na sweswi ti tele ngopfu ti temptation leti mi mi hlanganaka na toho siku na siku. Mara loko n'we mi ya dyoha i decision leyi mi vaku mi yi tekile hi ku tsutsuma. ni ta ta ta eh, in case no rivala ni kombela ku tsutsumela ka yin'wana ya judas mi nga yi khumba i ya ku why xikwembu xi hlamule a ni swi twi ku se ni hlamula swilo swo tala hi xinkarhana ah ku na problem why why why why xikwembu xi xi hlawule judas mara ni ta tlhela ni ya yi khumba leyi ni lava ku yi basisanyana laha ka swa yelananyana na swilo leswi ni nga ku swi khumbeni laha why xikwembu xi hlawule judas ku a va yena a a a xengaka now Loko mi la ku languta, Xikwembu a xi tekeli munhu decision, mara xa swi tiva ku ku nga ndleka yini mahlweni. A xi hlawulangi Judasi ku, Judasi, ni ku endle sweswi ku i ya, i ya, i ya, i ya xenga n'wana wa mina. But hi mhaka ku le ndzhaku va Isaya va swi porofetile ku, N'wana loyi a nga kuteni wa munhu u ta fika a xengiwa, mara ku na khombo loyi ku xenga loku ku nga ta ta hi vito ra yena. Now, invitation ya ku lava mali aka aka Judas yi fikile, then a swi twa ku loko no no n'wi xavisa, vaprista lavaya va ni tshembise rifumu ro saseka. Se decision leyi a nga yi teka e e e Judas A hi ya Xikwembu. Xikwembu loko xi n'wi vumba, a xi n'wi vumbelangi ku, Wehe, famba emisaveni u ya xenga n'wana wa mina. Mara xi n'wi endle a ri na wili ya ku, invitation leyi Sathana xi n'wi gongondzelaka xi n'wi nyika yona, yehe wa teka ku, Na pfumela ku ya endla leswi. Ivi loko a ta va a a pfumerile ku ya xenga Yesu, ivi Xikwembu xi tirhisa decision leyi Judasi a nga endla yona, a nga teka yona, yi va part ya plan ya ya ya Xikwembu. Mara ku nga ri ku Xikwembu xi endle Judasi ku ahaxenga Yesu. Decision liya ya ku Judasi ku va yehe loyi a nga a nga pfumela ku tirhisiwa hi nala ku xenga Yesu Kreste, Xikwembu xi yi tirhisa as part ya inana. That is why Yesu Kreste a ri aware ku wun'we wa n'wina, Sathana, u mi hlerile. Mara va, va, va na khombo ngopfu lava va nga ta pfumela ku va, va, va va wiki ka, ka, ka swilo leswi. Va ha tirhisiwa. Va ha tirhisiwa. So, eh, ya, liya ya temptation, ni sure ku yi nga vha yi va yi hlamuleke-nyana na liya ya Judasi. Eh, number two, number two, mi ye mi ya vulavula hi mhaka ya ku nyika, ku nyika hi ndlela ya ku lava ku beriwa mavoko na ku lava ku prove-a ku eh, ni, ni, ku na ku nyika leswiya swa ku eh, ni nyika out of love mm. ku na ku nyika leswiya swa ku ni nyika hi ku lava ku beriwa mavoko mm. ni kombela hi ya ka ka buku ya yaleyi mi nga yi khota ya matthew chapter number 6 eh, verse number 1 ku na marito man'wana yesu kreste a nga ma vula ni lavaka ku ima hi makhumba ni kombela ku ni ri prefera ngopfu vision ya Xitsonga u ri tivoneleni leswaku mi nga endli timfanelo ta n'wina ta vukhongeri emahlweni ka vanhu ku endlela ku voniwa hi vona. Loko mi endlisa sweswo, a mi nga yi kumi hakelo eka Tatana wa n'wina la ange matilweni. Ku nyika publicly a hi xihoxo. Ku va ni mi nyika mi kha mi ni ni hi vona hi sesi mikateko ni mi nyika swo karhi a hi xihoxo. Mara xihoxo xi sungula ka ku ni mi nyika mara ni expect ku sesi mikateko a va ni voni ku n'wini ni mi endlele swo karhi and after ku ni vona ni expect praise ku suka ka vona. Okay. Swi sungula, swi, swi sungula kwalano. Ku nyika, hi nga nyika munhu loyi a nga tshama a ma, a ma, a marhobotweni. Ku nga tala. Ni chika movheni, ni tsutsuma ni ya n'wi nyika mali. Va kha va ni vona. A hi aim ya mina, a hi ku vanhu lava va nga la timovheni a va ni voni ku ni ya nyika buti luya mali. Mara a ku na la ni nga n'wi nyikelaka kona handle ka laha. So, ku na ku hi nga nyika publicly, mara hi reason ya ku A ku na ndhawu ya ku ni nga n'wi koka munhu loyi ni ya n'wi nikela kona. Mara ku na ku u nga u nga tikuma u nikile. Leriya ra ku ni nga tlhela ni hlamula mufundhisi lava ni nga ta na vona, Mathevula, ni kombela mi yima laha mi hi teka picture, ni lava ku nyika Gaza boxa mugayo. Hambi no va ni ri mufundhisi wa njhani, Yesu Kreste u u vona vanhu lava ku va na khombo vanhu lava va nikaka hi reason ya ku mi lava ku beriwa mavoko. Ma vona? Ku. Nchumu, Sol Makamba tshame va vula marito man'wana ka nghoma ya vona ya ku loko u lava ku dlaya nsuna, nsuna loko nkarhi wun'wana va lava ku yi dlaya va ba mavoko mara a vo a vo yi a vo yi fevha vo lava ku yi dlaya. Loko hi lava ku dlaya nsuna ku na ku ni ni hopa ro sungula swi endla ingaku no yi bela mavoko mara aim ya mina i ku lava ku dlaya. So swi tele ngopfu leswi swa ku Vanhu vo tala va nyika hi ku lava ku beriwa mavoko ende leswi va vangaka swindleni swa ku praise-wa praise-wa hi vanhu swi nga hetelela swi va veka hansi ka misava kumbe swi nga va hetelerisa va hupiwe hi tilo. Swi swi swi swi swi na khombo. Mfundhisi lava va tshame va ni byela e Thebu lava va nga le va tshame va va ni byela nyana mhaka yin'wana ku va swi kota ku va huma ni le ka yindlu va nga tivi hi munhu va khome mali maybe va ku va lava ku ya xava kota na swin'wana na swin'wana But loko va hlangana na munhu a handle va cinca leswiya va nga na swo leswiya va ku va ya xava swo va nyika so ma swi vona ku a hi mhaka ya ku la ku praise-iwa yeleyo i out of love so manyikelo lama ma hambana ku na ku ni mi nyika hi mhaka ya ku Gaza boss ku na leswi ni swi expect-aku ka n'wina ku na ku ni mi nyika hi mhaka ku Gaza boss a swi dumi na tiko leri hinkwaro ku leswiya Swi endliwe hi mina. Mara ku na ku ni mi nyika, ni tlhela ni kombela ku mi nga endli leswiya. Ku na vanhu lava mhini va Xikwembu xi ni tirhisaka ku hi va khongelela kerekeni. Ni la ku ta mi kombanyana swin'wana. Ku na vanhu lava Xikwembu xi hi tirhisaka ku hi va khongelela kerekeni. Ni swi twa ku vumbhoni lebyi sesi loyi hi nga n'wi pfunaka byona swa fita ku loko o fika a byi hlaya kerekeni, kereke yi nga tshemba ku hambi mavundla Xikwembu xa n'wi tirhisa. Hi tlhela hi n'wi kombela ku hambi wo titwa u tsake njhani, u nga yimi u nyika vumbhoni sweswo. Hi mhaka ya ku ka hina, ka mina, a hi mhaka ya ku hi lava ku kereke a yi a yi a yi ni beli mavoko ku va hi kote ku khongelela munhu a hola a hi a kereke a hi a hi a hi teli ku ku ta praise-iwa la ma vona hi le ka assignment ya ku hi tirha leswi Xikwembu xi nga hi rhuma swona so part yo nyika Hi swin'wana swa leswi Xikwembu, tiministri leti ta hambana. Ku tirhela Xikwembu hi switirhelela ku hambana. Ku na lava va nga ndzeni ka kereke va nga ta pfuka va nga yimanga ka pulpiti, va nga ta pfuka va nga yangi ka worship team, va swi endli ka ku yimbelela, mara Xikwembu xi va vitanele ka ku nyika. Vanhu lava va swi kota ku nyika, ku tirha ku fana na ti-producer, ku na Mester laha, va tirha underground, va, va, va. Vahlayi va mahungu a hi vona va fambaka va landza mahungu va tlhela va fika va ma hlaya. Mara mi nge voni ka mahungu loko kha ku hlayiwa ku hlayiwa mahungu ku humelela mfana loyi a nga landza journal a nga landza mahungu a ku mahungu lamaya ku ku dlayiwe munhu ka Malamulele hi mhiningani ni ya ma teka ma vo. Ku na vanhu lava tirhaka underground a va pfumeli na ku va voniwa publicly se nkingha yi sungula kwalano. So a ni tivi ka ka ka leswi ka leswi so far hi nga swi khumba ku na leyi mi nga mi nga ni vutisaka cause swi ngo endleka ku se A ku ri mi- vulavula Hlamula nexe. again. mi va ban ni nga ha vi na follow up question languta gaza bolo ku ri i swi twini na Yes. like ya ni le ku hlamulekeni swinene ma yi khome kahle pastor Alright. Eh hi ta ya ka ya ri khendla khendla mi yi khumbile eh unless if no yingisela ni jahile mara na loko ku ri ku ni yingisele ni jahile ni sure ku yi nga yi nga yi nga pfuna vo tala mata loko ku ri na nchumu lowu wu vavisaka vanhu ka ka swo khendla eh i ku tsandzeka ku ku lehisa mbilu. Reason ya ku sweswi ni ku ni na ministry lowu se wu nga na five years, ten years ni wu sungurile and a ni le ku voneni ka leswi mina ni nga ku languteleni ka swona ka ministry lowu ivi ni tsutsuma ni teka decision ya ku lava ku ya khendla ni tsandzeke ku lehisa mbilu. Loko ku ri na nchumu lowu Xikwembu xi wu endlaka, vanhu vo tala ho wu tata non'wini mara a hi swi koti ku wu apulaya. I ku ku na nkarhi wa Xikwembu. Ma vona? Hi nga, hi nga sungula xikan'we ministry na mathevula. Wa mathevula wu fika wu ni overcome epatwini, mi kuma ku thevu yi, yi na vanhu vo talo lava va taka ndzeni ka, ka kereke ya, ya vona. So ni twa ingaku na mehe loko no endla swin'wana, Eh, yi nga kula ku fana na ya Mathebula, kereke ya mina. So, ku tsandzeka ku rindza ku sweswi ka ha ri nkarhi wa Mathebula wa ku kereke ya yena yi famba hi ndlela liya, swi nga ni endla ni ni ti kuma ni teke ti-decision leto ka ti nga ri kahle. So, number one, lexi xi endlaka ku eh, vanhu vo tala va ti kuma va ye va ya rhwala swilo hi ku tsandzeka ku rindza. Eh, ku nga ri ka swa vukhongeri ntsena. na swa vutomi general loko no languta ku ni dyondze na n'wina xikolo mara n'wina mi akile hi dyondze xin'we xikolo hi yini hi graduate-ile n'wina mi akini mi xavini movha mara ka mina hi tirha ka company yin'we swa mina a swi le ku balance-eni swi possible ku hi kha hi tirha ka ntirho wun'we Hi hola salary yin'we mara hi nga ri na ti responsibility to fana. Ku na ku n'wi mi ta swilo swa n'wi swi ri sorted loko mi heta laya mi muholo wa n'wi mi ti byela ku mi lava ku xava movha mara ku na hina va ku loko hi let hi heta xikolo hi fanele hi rhanga hi ya lunghisa a kaya laha papa a tlelaka kona a ku ni tsakisi laha mhani va tlelaka kona a ku ni tsakisi jarata ri le kaya vamakwenu wa mina nkarhi wun'wana va expect-a ku mpfuno wu ta ta ka boti hi ku papa na mhani a va tirhi so Ti-responsibility ta hina ti nge fani. So loko na ha languta n'wina mi kha mi dirayivha, mi kha mi cinca-ncinca, ni ta twa ingaku gaza boxa hi kha hi tirha ntirho wun'we, ni rivala ku ti-responsibility ta hina a ti fani. Gaza boxa a dirayivhaka movha wa so, ku ri ku hi tirha ntirho wun'we, ku ri ku hi dyondze swin'we xikolo, ku ri ku hi huma mugangeni wun'we. Why swi fike swi humelela hi ndlela liya ka mhe swa ha te taniya? Se ni tsandzeka ku twisisa ku ti-responsibility ta hina a ti fani. Number two, nkarhi wa Xikwembu a yi fani. Never. Ku na vanhu lava mhe ni nga nghena na vo xikolo, va akini van'wana sweswi tindlu. Lava ni nga endla na vo matric, va akini sweswi tindlu. Ku na vanhu lava ni nga nghena na vo xikolo, mi va twini mufundhisi, ku na munhu loyi va nga graduate na yena last, i xaveriwe movha hi vatswari. So swilo leswi a swi fani. So loko a ho kota ku twisisa xi hi baka ngopfungopfu ka Gaza, xi hi baka xin'wana i competition. Competition yi ta ku rhwalisa nyoka u nga tleli. Competition yi ta ku endla u twa ingaku mina one room ka hina hambi ku swi twa ku a no a no va na swilo swo tala i twa nga ri ku va ni aka two room a swi a swi enough hi mhaka ku gaza gaza boxa u kote ku aka yindlu ya ku i na le henhla ni le hansi so loko ni languta xikhwama xa mina ni swi vona ku a swi fit la ku ni nga aka laya se ni languta tindlela ta ku bridge. ende vutomi bya ku bridger ku na laha byi nga ta ku haka kona swi tsakisa ku na vanhu vo tala lava mi kumaku ku ehandle hi va languta hi va navela ku xi xi hanya soft life mara hi kha hi swi tiva ku nkulukumba loyi a nga na peace na swilo leswi a nga swi endla laha Yeah. so ku va na peace i vutomi lebyi a hi le ka competition ni dyondzise van'wana siku rin'wana ku hi hi nga va hi ri ka ka age yin'we mara a nga kona munhu loyi xikwembu xi nga n'wi byela ku mi ta fa n'wi lembe leri taka So hi nga hanyi ingaku minduku ha n'wi tiva ku yi ta chaya. Leswi hi swi tivaka, Xikwembu xi nga hi tshembisa swo ka Jaramaya, Makungu ya mina a ya ku ku vona u tsandzeka, i makungu ya ku ku vona u humelela. So Xikwembu xi na makungu na vutomi bya hina, leswi hi faneleke ku yima ka xona. Hambi no hi no hindza ka age ya 25 ni nga se tirha, it's fine. Hambi no hindza ka age ya 20, 30 ni nga se tirha, it's fine. Mara lexi ni xi tivaka, makungu ma Xikwembu ni nge fi ma nga se vonaka. Loko le ka le ka ka. Ka Luka, Xikwembu xi byela muprofeta, hambi muprofeta, Sawulo, Sawulo, loko ni nga hoxisi, xi ri ka yena, U nge he fi wehe, u nga se vona ku kwetsima ka mina. Loko muprofeta a hanye malembe lama hi swi vonaka i xikhalabyana, ivi ku tisiwa n'wana etempeleni, Ivi a, a, a, muprofeta a fika a tlakula n'wana luya, ivi a khongela Xikwembu xikhongelo lexaku, Hosi, sweswi u nga tshunxa n'wana wa wena, amen, u nga ni tshunxa ni famba hi ku rhula, hi ku ni vone ku kwetsima ka wena, na malembe ma yena ma ku khalabya, Xikwembu xi n'wi hlayisile for leswi a xi n'wi byele ku u nge hi fu u nga swi vonanga. So, swi, swi, swi, nkarhi wun'wana hi nga hindza ka age leyi vanhu va nga hi pimela ka yona, ku ka age of 30, A wu fanele se i ri na n'wana, a wu fanele se u tekiwile, a wu fanele se u catile. Mara nkarhi wa Xikwembu na nkarhi wa vanhu a wu fani. So loko wo lava ku kota ku twisisa ku e, e, pace ya mina na ya n'wina a ti fani, hi nge vi na, na moya wa ku hi tsutsuma hi ya rhwala swilo. I yi twini ansara Heyi! ya rikhendla-khendla? sweswi ni nge ku overtake sweswi i will never nga lavula ku vula swin'wana ya mfundhisi xin'wana ka swi hi endlaka ku hi ya hi ya khendla ma vona ku la ku kuma fame na na respect lowo ka yi nga yi tirhelangiki mm. swi nga ku vavisa mm. Loko ku na swilo swin'wana loko Xikwembu xo va xi ku rhwese xo swi nge tekiwi ka wena. Respect, A ni boheki ku famba ni ni yi lava hikuva ni ri na mali. Ku va n'wi mi ni respect-a a mi boheki ku mi ni mi prove-la ku ni na mali. Ku va fame yi fika ka mina a ni boheki ku va ni ri na mali. Se lexi xi baka vanhu vo tala i ku lava ku kuma fame. Number one na ku la ku kuma respect ka swilo leswi vo ka va nga swi tirhelangi so swilo swo fana na sweswo respect ya ku tiko ri yima ri ku ya a nga kona munhu wa ku fana na Mavundla la tikweni ni yo swi tirhela swilo leswiya swi fanele swi va swi te hi ku swi tirhela mara loko swo la ku ta hi ku Lava ku ta swi birija-birija, vurhongo byi nge khomi. A ku tleliwi. A va tleli vanhu navusiku, ta va nantswa tinyonga hi ku rhandza fame, eh, ti-temptation, hi le ku swi tweni, ha ha ri na Pastor Mavundla, ha ha ri kwala, Mada- answering ti-question Ni hinkwato. tsundzuka loko va nge se ya ka leyi landzelaka, ni ni tsundzuka a a hi host van'wana va ve ri i Gogo mani mani kwalaya, i Gogo mani kwalaya. Mina sesi mukata ka ende ri hi tala ku va vulavusisi. Sesi lelo sharp. Eh va vula va ku ah a va tleli vanhu loko hi va rhwexisa mabyi lamaya ma vona i n'anga vona ni ene ve ri va swi kota ku rhwexa vanhu mara va tlhe va confirm ku hi pela loko se u swi rhwele a ku tleliwi. Ene va ni tsakisela xi xa yin'wani va vula va ku swi leswi va mi nyikaka swona Vona vo yo famba va swi lava swi fika vona va sacrificer something ku va kota ku ndla yini ku va swi va tirhela vanhu lavaya so imagine vo va sacrifice yini wena i nga swi landanga are you not going to sacrifice na wena na Ai mhaka loko ha ha ri ka yeleyo ka ma vona loko i ri sure hi calling ya wena hi ta sweswi hi hi le ximoyeni ni ta vulavula ngopfu hi focus eka swa Xikwembu loko u ri sure hi calling ya wena Ingo inga kungari leswa swa ku mbambela a wu need eku prover point financial kumbe hi swin'wana a wu yi need point yaleyo mina ni ta na le ka branch leyi ni nga yi pfula la bal la Vaal ni yi tirhaku ko na vafundhisi lava ni nga pfumelela ku va tirha na mina eh, va fika vo ma-five mm. mina vafundhisi lava a hi ni vukwang ku fana mm. va mathevula xikwembu xa swi kota ku va tirhisa va va vona swilo hi eh, swa vuprofeta mm. mina pace ya mina mathevula a yi fani mm. ya hina ya ku xikwembu xi nga swi kota ku xi nga horisa munhu hi ku vulavula ni nga ni nga ni nga fikanga ni kombiwa swilo mm. so loko sweswi mina la ku fika ni Ni la ku ta ti endla Mathevula, hi mhaka ku Mathevula u na grace ya ku Xikwembu xi n'wi pfumelele ku a vone na swilo leswi swi nga tumbela. Ni ta boheka ku Thevu a nge ni tluli, se hi wahi mabandi lama ni nga ma bohaka ku na mhe ni kota ku vona? Hi swihi swilo leswi ni nga swi bohaka ku na mhe ni kota ku va na na vuprofeta? Ma vona competition? Ka ministry wa hi vavisa. Eish! Wa hi vavisa. Lexi xi nga dlayisa vamakwenu wa, lexi nga ndla ku vamakwenu wa Joseph va lava ku dlaya Joseph, i ku loko Joseph a va byela norho wa vo, wa, wa yehe wa ku, Eh, ni lorhe nyandza ya mina yi tlakukile, ya n'wina ti khinsamile, vamakwenu va tsandzeke ku twisisa ku a ta hina a, ku, ku na season ya ku ti fane ti khinsama ku tlakuka ya wun'we wa hina. Mina ka ministry lowu ni wu rhangelaka, Hambi loko ku ri ku Xikwembu xi le ku n'wi nyikeka ti-revelations ku tlula leswi mina ni nga ku swi endliseni xiswona, ku na part leyi loko Mathebula o va a yimile a kha a dyondzisa vana va Xikwembu, I know ku leswiya mi hambi no lava ku swi endla ka njhani mi nge fiki. Ya mina nyandza hi boheka ku khinsama laya. Mara ya nkarhi wa ku ya Mathebula, loko ya Mathebula yi khi yi tlakukile, Xikwembu xi kha xi n'wi tirhisa a kha a khongelela vanhu va hola, Xikwembu xi n'wi komba swi swi swihundla leswi swi nga tumbela. A ni boheka ku surrender ka liya a ya mina liya office. Mara loko no la ku tsutsuma mi ni ku Thevhu yi nge ni tluli hi hi le ka age yin'we yi nge ni tluli ni ta fositela ku la ku kuma ku hi yihi ndlela leyi ni nga yi tirhisaka ku na mina ni kota ku vona. Hi yihi ndlela leyi na mina ni nga kotaka ku yi tirhisa ku ni kota ku vona a ni swi tivi ku foni ya ya mfundhisi yi le ku rileni la. He mfundhisi, ni kombela mi ni hlamulela vo i nga ri i sima? Sifana. Loko ku ri ku ya mi mi ngo hlamula mi va byela ku ni busy. Eya. Ya so ti ti ti ti ku na vanhu lava laha ka ministry lowa va Xikwembu xi nga va nyikaka ku tlhantlha Bibele. Va nga va nga va nga mi quote-ela Bibele from Geneza to Nhlawutelo ku vo va va yimini. Ma swi twa ku laha a ni fanele ni te na dayari leri ra ku, Loko wa ha lava ku khoma Geneza chapter number one five va ku nyika hi John mani mani mani, ti tele ti ta hi nhloko ende hambi wo va juma va nga ku khotela inana. Hina Xikwembu leswiya swa ku dyondzisa hi ndlela leyi a xi hi nyikangi. So I know ku ku na ti-part leti mina ni bohekaka ku surrender ka tona ni tlakuka ka tona. So ka ti-part ta ku fana na letiya ni boheka ku surrender ivi ni pfumela ku famba hi ya mina pace. Competition ka swa Xikwembu a yi tirhi. a yi tirhi and competition yi nga hi vangela swilo yani mina ni hlamulekile swinene ka mhaka yaleyo ya temptation um eh, ka mhaka ya swa eh, vukendla na competition as well aka leswi hi vulavula swona ka last episode hi khome pastor mavunda ya eh, so far mi ngopfu hambi ni vutisa swivutiso hambi swo ka swi nga related ngopfu okay Ya ku na ti-verse to karhi ne wo fana na hina loko hi ri so na sesi mikateko hi vakreste mara ku va va va sina ti-question to karhi leti a va lava ku hi ti tlhatlha mi kuma ku mina sesi mikateko a hi nge ti koti himpela ku ti tlhatlha hi ndlela liyani ne ya ku ku na ku na verse yin'wani yi ku yi ku yi kwihi ya ku.

mm. i, i, i, i le ka exodus then ezekiel yi ku the son shall not bear the guilt of the father mm. a ku ri ezekiel sindwi leswi vulaka yini ni eh n'wana a nge he teki minandzu ya tata wa yena mm. ku na kun'wanyana futhi yi ri ku ta biwa n'wana hi ku homboloka ka vatswari yi tlhatlha njhani se i nchumu nga xi twisiseki okay i ku yi leyo sungula ni yi vula ku swidyoho swa tatana swi ta ya ka vana lava landzelaka then ivi ku va na leyin'wana yi ngo swidyoho swa tatana a swi nge tluleli ka vana okay bibele yi so ku na swilo leswi Xikwembu xi swi humesaku as prophecy. A hi khomeni kwalano. Ndhukano, okay, loko munhu a beburiwa, a ne, loko munhu a beburiwa, u beburiwa hi mutswari loyi a nga dyoha. We are all aware of that. Yes. Hinkwenu hi beburiwa hi ri vadyohi. That is why n'wina hi gaza boxe loko mo fika mi ta misaveni, mi hanya vutomi bya n'wina hinkwabyo. Tinyimpi ta vatswari ti chances ta ku mi nga ti lwa ti le henhla ngopfu mara eh Xikwembu xi hi nyika chance ya ku eh loko u ta va. u amukele Yesu Kreste, mindzhwalo hinkwayo ya wehe yi sala na swidyoho swa khale. That is why Ezekiel a ku, Vudyoho bya vatswari, a ni sure ku mi yi veke njhani kwalano, a swi nga ta tlulela ka n'wina after loko n'wi mi ta mi teke decision. For an example, a hi ngo Ni bebuleriwa endyangwini lowu wu nga na mindzhukano ya ku e, hinkwerhu ka hina a hi nga pasi metiriki. Hinkwerhu ka hina a hi nga pasi metiriki. Va ta ya xikolweni, a va nga pasi metiriki. Loko ko va na tshuka ku va na loyi a nga a nga ta pasa metiriki, a hi tertiary mara u ta va a ri drop out. Va koho vanhu lava va fambaka hansi ka circle yaleyo ene mi kuma ku i ya generational curse. A nga kona munhu loyi a nga ta ku u na swilo swo saseka leswi a nga ta swi present-a a nga ta ku leswi ni yo swi tirhela hi nyuku wa mina. Ndyangu hinkwawo wu rhwele ndhukani walowo. Mara vanhu loyi loko ko fika ku va na wun'we ka generation yaleyo a step-aka out, ivi a lwa na ndhukano lowu nga le ndzeni ka vatswa, lowu a nga wu kuma through vatswari, mara a amukela Yesu Kreste, swi possible ku ndhukano wa mutswari wu nga ha tluleli ka vana. Mara loko no hanya vutomi bya ku a a ni a byi na Xikwembu xikarhi, Ti chances ti le henhla ngopfu ta ku ni nga ha famba a henhla ka mindzhukano ya vatswari. Loko Yesu Kreste a ta la, a ta ku hi tshunxeni ka ku e, e, e, e, e, vudyoho bya wehe bya, bya khale, loko u ta va u hundzukini, u, u, u, loko u ta va u khuvuriwini, u hundzuka e, xivumbeko, xivumbiwa lexintshwa. So, u, ku, ku, u, u fa na Kreste ka ku dyoha ka wena, na swi hinkwaswo leswi swi nga le ndzeni ka wehe. So, hi through Kreste hi kota ku kuma. E, e matimba ya ku lwa na mindzhukano leyi hi nga na yona. That is why mi kuma ku e, ni tivanyana ndyangu wun'wana nto ka ni nga valavuli ngopfu in details, va, va, va yime va lwa na mimoya ya ku ku na vanhu va ku vana va vo va vanhonyani loko va kuma khwiri, ri boheka ku huma nkarhi wu nga se fika up until mhani wa voho va ha teka decision ya ku leswi se swi lava Xikwembu xi karhi and then they prayed about it up until sweswi vana va voho va na vana and i ndhukano lowu a wu famba hi ri hi family loko swi nga humeleli ka mhani ntsongo swi humelela ka mhani khulu loko swi nga humeleli ka mhani mhani so mindhukano yaleyo ya swi kota ku yi nga famba hi ndyangu loko n'we hinkwa hinkwenu mo fika mi mi mi mi mi relax so leswi nga vuriwaka exoder A, a, a, a swi, a swi lwi. Mara loko wo ka a nga teki decision hi swona, u, mi ta boheka ku hinkwenu mi famba hi, hi, hi, hi, hi curse yo karhi mi ri ndyangu. Mara loko mo fika kwala ku hanyeni mi fika mi teka decision ya ku ni amukela Yesu Kreste, mi na power n'wina ya ku mi nga swi kota ku hlula mindhukano leyi already a yi hanya ndzeni ka n'wina. na lexi a nga ku xi vutisa xivutiso va vhela a mbekela xin'wana xi ku ba a la ta vutisa ku okay hi ku loko papa mi va va lovini kuma ku va va joyini a va zangi va amukela yesu so hi ku he's no longer there me personal i'm the one ni fanele ku ni teka ku decision ya ku ni amukela yesu ku va ni dlaya mindhukano liyani yes yeah. yes um, ma phela ku amukela yesu a ti amukelana mm. ku ha ku Ni ta mi vona mi kha mi hindza hi patu ni ku, Sesi Mkateko, mi ya ni amukelela Yesu na mina. Na ku, Papa va nga sala va, loko a hi ngo va ha hanya, va nga swi kota ku va lwa na swo swi suka ka vona. Mara swi salela hina vana. Un'wana na un'wana i na responsibility ya yena loko a ri laha misaveni. That's why Xikwembu, moya wun'wana na wun'wana wa munhu loyi a wu hanyaka laha, wu ta fika wu ti hlamulela emahlweni ka Hosi. Ku nga ri na ku, hambi Papa vo ni khongelela ka njhani, loko mina no ka ni nga tekanga decision ya ku hundzuka hi nexe, A swi nga, a swi nga ta ni nghenisa tilweni. Swibejele va ri vana va vafundhisi, va kha va khongela ndyangu hinkwawo. Loko mina ni ri n'wana mufundhisi ni nga ngheni kereke, ku khongela ka mhani na papa a ku nga ta ni nghenisa tilweni. Ene ku khongela ka mhani na papa a ti, a ku nga ta ni lwela hinkwaswo swa vutomi leswi. Ku na laha xikhongelo xa mhani xi nga ta fika xi chakamela koho, ku lavaka xa mehe ku xi pick up-a ku ni ya mahlweni. So loko no fika ni relax, va ta, va ta yi tsema va ri vatswari va kha va hanya, mara mehe ni sala na ha lwa na mindzhukano leyi vatswari se va nga huma ka yona, hi mhaka ku se yi le ngatini. Ku laveka yin'wana ngati ya Yesu Kreste leyi nga lwa yi nga hala ka xihambanelo ku ta hlantswa leswiya swi nga le ndzeni ka ngati ya yena. Eish! Swi tricky swa Xikwembu. Ni tsakisa swi tricky but straight forward ene swi lava na wehe i tiyimisela hi gaza boxa ku i lava yini tani hi Mukreste. I Mukreste wo tola mafurha ma nguluve kumbe i Mukreste luya wa ku tiva timhaka ta wena? Me ni hlamule kin ka leyi. Hi nga ya mahlweni. Madam Mfundhisi yi hlamule leswa swo. u sala u ya u ri relieved ene ntlungu wa ti-question ti answer mhani ri hava ende twanani before ni rivala because ku na question yin'wana yi kha yi ni tela futhi sweswiwani hi mundesi mo wo fana na mina mina munhu n'wana wo ni vulavula ngopfu ma vona mara hayi hi mina n'winyi hi vanhu van'wana that's why vanhu vo tala ni a va ntimi so um ko tala ku na vhese yin'wana ya ku u nga khombi va dotiwa wa xikwembu like malandza va hi hi liya vo tala mi kuma ku ku loko ku na ti-errors to karhi a ri masiku lama swi social media ya ya hi ta yi posta sweswi swa ku ku na mfundzi un'wana a nga vula swa so or mfundzi un'wana a ri ku rhuketeleni ka or a ri ku na vuhakatimi a nga byi endla then va ku ri hi u fa- va yi tirhisa ngopfu vhesi like u fanekele u nga vulavuli hi hi mfundhisi then hi ku ya hi n'wina sweswiwani xana swi right kumbe swi wrong ku fika kwihi ka ku loko ko va ku ri na something maybe xi kwalaya xi le moyeni va ku ha mfundhisi va va kumi hala va kha va endla va ka tima na n'wana ntsanana or ka njhani njhani njhani then mi kuma ku se hi sina ku engage hi swona sweswi swo tala hi vo fana hina va ka social media xana swi nga ni bisa hi xikwembu ku ri ni le ku vulavula leswi leswiya loko hi vulavula hi na ndhawu wa xikwembu hi vulavula hi munhu loyi a nga na Holy Spirit ndzeni ka yena. Mm. Holy Spirit i i nchumu lowu ku pfunaka ku wu ku controla ku leswi wa endla mm. leswi a wu endli. Mm. Okay. Holy Spirit yi nge ku pfumeleli loko yi ri ndzeni ka wena ku va yi ku leader ka ku u ya endla swilo leswi swi nga ta thyakisa Holy Spirit. That is why Bibele yi ku mimiri ya hina i tintempele ta moya lowo kwetsima. So loko mina mi kha mi ku ni na ndhawu ya Xikwembu, mi hlangana na mina ni kha ni endla swa ku hambana na leswi Holy Spirit yi nga swi laveki, xana hi ku languta ka n'wina ku na Holy Spirit ndzeni ka mina ke? So loko yi nga ri kona. N'wina mi tivaka Bibele, mi swi tivaka ku mavundha tanihi nandza wa Xikwembu a wu fanelangi ku va wu kha wu faya mindyangu ya vanhu. E, Bibele i Rito ra Xikwembu. A ni, mina ni munhu. So, loko mina ni ri munhu, loko n'wina mi vulavula Rito ra Xikwembu andzeni ka mina, a mi lwisani na Rito ra Xikwembu na, na Rito ra Xikwembu, mi lwisana na behavior ya mavundha. So Yena mkhombo. ko abusiwa power ya ku loko wo khumba mutotiwa u ta fa. U na yini? U na ti-qualities tihi Hi ta ta komba ku ku himpela komba ku wena u u mutoti wake. mutotiwa a tikombi na loko a ri ndhawini leyi ku nga riki na swa Xikwembu. Ma vona? Ni nge tshami va kha va ku ni mutotiwa, ni mufundhisi, na vanhu lava nga ku hleveni, ni joyina, ni fika ni hleva. I ncini xa ku ni hambanisa na vanhu va misava, mina ni ri na ndhawu ya Xikwembu, ni kha ni tshame na n'we hi ri ku hleveni ka vanhu? So, loko n'wi. Gaza boxa mi nga ri ki mufundhisi mi ta ka mina ni nga ku hleveni ka na sesi mikateko mi ku mavunda leswi ingaku swi ndleni bibele a yi swi lavi se ni ku inga inga inga inga inga khumbi vatotiwa i i i i ncini ni nga ku xi endle lexi nga na vutotiwa kwala ku hava i ncini i ncini xi nga na vutotiwa hi nga ku swi endleni guys so hi nga abuse bibele mavona mina ni mi byela leswi loko Munhu loyi a nga na Holy Spirit a nga boheki ku va a ri mufundhisi. A ni? Loko a hanya vutomi byo ka byi nga ri bya Xikwembu exikarhi, hambi vo Makhota va ri ma 10 Matsalwa, munhu waloye wa wa tshinyiwa. Ya, swi komba ku hina se hi ta pimapima. Se Loko hi hi na vona swi nga license. onha, mi ni ni license yo pimapima ende loko mi ni kuma ni ku ni kombela hi nga ni tshinyi ne, ni ta pima loko ni vona xihoxo xa behaviour ya munhu loyi a nge yena i nandza wa Xikwembu kumbe E, i murhangeli wa kereke yo karhi. Ni kombela ku va vulavula na pastor lava va n'wi hi Kreste. Ni ta va pima. Yi va lava dyela. Ni ta va pima pima. Ni ta va pima pima from now on. Pastor wa mina ni i Pastor Noel Dliwayo. a va swi endli leswi se swi Swa ku byelwa. swa ku byela a va le ka swona mfundhisi wa mina va ya ku tirheni a va zi nga ri ku na question leyi okay eh, eh, eh, eh, i- i aka njojo loyi lowo tlanga ko- eh, o nghene kereke mara u nwa bihi okay mi n'wi khongela mfundhisi a nge loyi mo faneke mi famba mi n'wi khongelelile ende wa hakerisa ku ta chaya ogene kerekeni Eish, Yeah. all right Eh, kaza bosh okay mjani mfundhisi hi kona mjani Eh, ni pfuke ni twe mi khamela timhaka ta ku munhu loko a ri na ndhawu wa xikwembu u fanele a tikomba loko a ri ndhawini leyi ku nga ri ku na swa Xikwembu. So ku na post yin'wana yi nga se ma yi postiwa hi mfundhisi wan'wana na ku mi ni byela ku n'wina mi twa njhani hi yona post ya kona va ku ri um va tsakela ku siku rin'wana va kuma ndhawu leyi nga pfuleka va fika va hayara music ku va na vanhu lava tlangaka ti-keyboard, worship team as a whole va lava ngopfu ku ta vanhu lava va twa nga ri a va a va a va a like a va amukeriwanga kerekeni. Vhele a va na problem ku ri u nga ta na cooler box ya wena yi ri na six pack ya Corona kumbexana u ta na bodlhela ra wena ra Hennessy u ta ta nwela kwalaya hambi wo nwa daku a va na problem ntsena vona a va endla service lahaya ivi then va tlhela va khongelela vanhu lava nga laha hinkwavo. Ni lava ku mi byela ku mi twa njhani hi mhaka ya ya ya ya ya post yo fana na yaleyo. Xana mfundhisi swi kahle ku ri vanhu lava maybe hi ngo va nwa byalwa kumbexana va endla swin'wana swi kahle ku mfundhisi a va landza kwele a tlhela a va endlela ntirho na kumbexani a va amukela kerekeni ya yena ivi then va ta fika va cinca na because loko va ku ri va fanele va ta laya va ta va khomisa leswi va swi nwaka va ri hayi tana mi ta ti nwela mi tendle leswi mi swi endlaka mi swi endlaka masiku hinkwawo mi ni ta mi khongela ivi ni suka ni famba ni mi sisa sweswo so mirini hi yona ni yi vonini post yeleyo ne mata aim ya hina tanihi valandhama xikwembu i ku ta wina mimoya uh, loko u ri na ndhawu ya xikwembu loko u vona ingaku strategy xo karhi a xi le ku tirheni ka ku u nga u nga wina mimoya. Cinca. Mara, aim, mimoya yi va yi kha yi winiwa. Ni ta mi nyika example. Laha mehe ni nga fikela kona, a ni fikelangi Rhasivala. Ni fikele ejarateni leri a ku rhentiwa. ende ku ri ndhawu leyi vanhu a va nwa ngoma byala. Friday yin'wana na yin'wana a ku a ku va busy too much, a ku va busy leriya ra ku a va swi kota na ku mi ni hlongoriwa haa mfundhisi tlelani hala lahaya ti fasanafasana ni kha ni swi tiva ku hi Sunday laha ku ta fika ku va na kereke. The same people lava ni nga va vona va kha va nwa byala A ni assignment ya mina, I mean assignment ya ku vanhu lava va hundzuka yi na mina. Loko sweswi endzhaku ka ten years no lova ivi Xikwembu xi ni vutisa, Mabunda, u ve na vanhu lava and a wu ri mufundhisi by that time, u nga va vona va hanya vutomi bya ku huma ndleleni. U endle yini tanihi nandza wa Xikwembu ku wina mimoya ya vanhu lavaya? Mhaka yikulu, na Yesu u swi vurile, A nga telanga lava va nga vabyeki, ku teriwa lava va nidaku, lava va vabyaku hi lava a telaka vona. So, ku va ni kota ku wina vanhu lavaya va nge le handle, ni endla yini? Those people a ni va vitana hi Sunday va kha ni va vonini hi Friday hi ri jarate rin'we ni kha ni va vona hi Friday va ri ku nweni hi Sunday tanani van'wana va tlhe va fika va va va yima va yimbelela tinghoma ta gospel ni nge fiki mina ni chumayela e marito ya ku tshikani byala tshikani byala e a hi mhaka ya ku va lwisa i mhaka ya ku va komba ku vutomi byi tshamise ku yini mm. ende ku na munhu loyi a nga ta a ta mi fela so mina strategy xa ku xi tirhisa ku ni wina vanhu lava ve nge le handle ni endla yini phela there is no way ya ku swidakwa leswi a swi se tshama swi chumayeleriwa mm. mara ku na vanhu vo tala van'wani va suke joni hi a kaya hi mabazi a bazini loko u lava ku khandziya bazi ku na munhu loyi a chumayelaka ku hundzukani loko mi hoseka giyani mm. se i chumayeleriwini a nga hundzukanga mm. mina tanihi nandza wa xikwembu ni tirhisa strategy xihi xa ku wina munhu luya van'wani va swi kota ku ni n'wi kuma a ri ku dakweni ni fika ni n'wi xavela swakudya a ni n'wi tekeli byala ko va xikombiso ni fika ni n'wi xavela swakudya hi sunday ta na kerekeni ma vona ku na vanhu lava le Hi hi Sunday ya ya swi tiva liya hi Sunday a loko a xikarhi ka vhiki hi tshamile mi kuma ku va le ku dzaheni ka timbangi va le ku endleni ka vutomi nyana byin'wana byo huma endleleni a ni swi kota mina kumbe na sweswi na ha swi kota ku ni fika ni tshama na vanhu va lavaya aim ku ri ku loko hi heta ku mi heta ku nwa swilo swa n'wina vafowethu hi Sunday a hi yeleni kerekeni loko va fika kerekeni van'wani va vona i mbhoni ya mina la liya. Van'wana va vona va fike va hundzuka ndzeni ka kereke, ende van'wana va vona na sweswi va ha xi rhandza Xikwembu. Loko mina a ni lo yima ni ku, I swidakwa leswiya, e, a swi fambeli kule na ntirho wa Xikwembu, a ni swi lavi ndzeni aka mina, assignment ya mina kasi ni tele yini? N'wina mi tivaka Xikwembu, na ha mi dyondzisa yini? Cos ku na munhu loyi a nga tiveki Xikwembu a handle. So ku hlamula question ya ya n'wina ni lehisa ngopfu that's why ni ni ni ni Take your time. ku ku ku ku hlamula question ya n'wina a a a mfundhisi ba ba ba a a ni voni xa ho xa wrong ntsena ku ri aim ya ku ya wina mimoya. Hi nga nghena tavern sweswi na Mike hi huwelela ku vana va mhani a hi hundzukeni. Loko ku ri ku strategy xa ku ok vanhu lava va nge ni twi va dakwini vanhu lava va nge ni twi va dakwini ni ni ni nga endla yini ok xap ni kuma strategy xa ku i ncini lexi nga ni nga kokaka focus ya ya vona ya ya ya ya ya vona vanhu lava tshama hansi na vona then ni ni kuma ndlela ya ku va recruit-a vana va mhani loko hi kuma chance a hi a hi a hi a hi hundzukeni. a hi hundzukeni so a swi bad ku huma eya byaleni u ya wina mimoya ya vanhu ntsena ku nga ri ku ya dlaya vanhu leswi swa ku eh condona ku hayi a hi dakwini vana va mhani a hi dakwini mara aim ku ri ku endzhaku ka swilo leswi vana va mhani a hi hundzukeni ni yo yi lehisa mara na ni sure ku mi nga mi twisisi hi hlamulekile Hlamulekile. hi timinete titsongo leti nga sala se ho pfala Era mudzi na mudzi ava gomi na mudzi. about it who were listening attentively hi xilungu a hi yingiserini ende hi tlhe hi swi twisisa nhloko na vayingiseri va yi twile mata loko ni suka kaya ni byela van'wana tshama ku na vona ku ni ya va ka gaza boxa va ni khuze ku i ta ti yimela tinhlamulo leti ti nga So, I, I, I, I wish i wish va fika va yi va yi play vona It's going to- no va ta yi vona ku Eh. we're here ya and ya. they can see hi hlamulekini na And then xi- mahosi xin'wana ni Mm. loko va vula leyiwani ku na ku ri kumba n'wana mina munhu wo ku hlaya tibuku Mm. from first to fourth eh, gene- eh, va ri yini I yini? Yeyani? ya ya ya god's general ni ti hlaye hinkwato ku na mizama va ri i reinhard bonke ne Mm. reinhard bonke un'wana wo- very powerful hi un'wana a nga ta laha south africa Yes. a ba ti-revival na le ka malamulelo ti-fm leti nga sungula ka malamulelo a ku ri yena hi ku ne 1979 mimoya yo tala yes so renald bank u ri u tshama ya tikweni rin'wanyana ne loko ya tikweni leriya a fika a ba grocery ku nga tali ku nga vi na vanhu second day ku nga vi na vanhu i vanhu soko ha i vanhu lava busy sweswo va busy kwihi ku na club yin'wanyani leyi xi ku a ni ku swi fani ni ku yi chaya laniwani ku ri na vanhu vo ka nga fiki na fifteen xi famba xi ya le club xi fa xi komba mike xi ni kombe ku vulavula xi va wa no problem say something xi ku kuma ten minutes xi va nghena xi va Chiku, Chiku, the following day le a ni se xi va rhambi laya kereke a clubini Chiku, the following day le sa ku tele ngo xika ku ve ku sungula kereke yin'wana ya powerful ngopfu so hi ndlela leswi lava ku ti-strategy letiwani i khale ti ri kona ta ku ri vanhu loko va swi vona ku ri vanhu a va kokeki hi tiogene ntsena vo va landza kwe va nga kona ende na leswiya swa ku mina Namadyambu ni ya fambisa ntirho pams ni ri munhu loyi ni nga born again it doesn't mean ku ri mina a ni born again I'm going to win mimoya ni ta va rhamba mo hi pfala kwalaho mara tiso mhaka ku yini ne u nge fiki ku vulavula hi swidzamu mundzuku va khoma makirikiri never na ala mina ka mina na simkete ku na ku hambana hi ku yina mina ne a ni yi la ku nga na tibiya that's why masito ku ni kwata blind la ku na ku na dzadzala ka a ni swi lavi so swo va the way but se simkete ku impela eh endla ni tano ne xikwembu xi ta mi katekisa mi tona guys mi nga ri subscribe mi share mi share na vanhu hinkwavo a hi ri na Pastor VM Mabunda kereke ya vona le Vaal loko ri ku ri kona kwale Vaal ne eh mi nga hi texta ta mi byela ku va kumeka ku ka address yini then you can go and attend i know today ne ni twe kahle for the first time ne ni nga vulavuli ngopfu ni yingisela for the first time hi nga argue for the first time cause a nga vi kona ku ta vutisa vutisa cause mm. today it was all about Ku va hi ansariwa ka leswi a hi ri ka swona. Anyway, eh, hi languteni nakambe, eh, eka episode leyi taka. Ni karhi ni famba na Gaza Boxa, eh, na Pastor VM Mabunda. Hi khensile nandzu wa Hosi ku va mi ta mi ta hi, eh, dyondzisa. Hi dyondzile swinene. Na mina ni ta cinca, ni ta tshika ku tirha, ah, na ku hava byaleni. Inkomu.